En lok ma owaco ya ojara myero kiret doko ni en aye lok ma an abino iye. Ojara ka pe watimo DNA-ne, pe waiye me bedo ka ojara pe acodi. Wun jo mutek lokke eni wucitene. Ka gang mo ma ojara cimo yat kwarone kiyiko iye i Acoli kany tye, ka wuwacci wugwokke i wi mon ki i tyelo kunnu. Pien jo okene dong weko ingeyo ojara angec mo. Ojara in dong ingeyo wa i tyelo ingeyo kwede. Miro acoli, Welli omyero obed tek gin miro acoli. Miro acoli tyen lok eni megewa. Welwu omyero obed ngo? Wun welwu pe twero bedo romi wel gomsi kucom kom. En ma tye bino medo miyo mere gomsi.

Gin ma dong iweko imiyo ojar loyo ot-ni, gin dong ibimwora. Ojar anyer kikome, go cim kit gum, go cim kit gum. Ojar gigwoko gangwa i dye kalwa, ojar pe acoli. Nyer ma ginywalo kene, nyer akek. Ka cim mo tye ki airtime tye iye, Go cim kit gum, An amito ojaro tere kod ojaro pe acoli. Winywe wek ocwale i kot ka en laco ma tye cwaco pu cura wek ocwale i kot. Dong kodi kodi tim anywola ma ojaro timo i komwa kany-nyi timo pien en pe ibedo acoli, lanyo dong mege acoli ka cwinye. Pien pe acodi ngat a pe remo lipe pari. Wan acodi wanu kica akica iye, wagwoko gin mo keken. Ya, nyara dong otuci gin mo keken, nyara dong otuci gin mo keken. Wakanyo dong do. Man dong otuc kany, ento an ce adoko man-ni, itamma ni dok tur. Ka otuc kany dong obedo ni kiny kiny kiny kiny ki myel. Cente gire weko dano doko pii cente. Lotta mito miyi cente ba pe kuro we nino okwii ka kelo cente. Lotta mito miyi cente ka pud okato okwii akata tuku pwonyi. ni apo imiyo akwir. Ka obedo mwaka acel aryo, dok wuketo cuma, ya eni cuma me mucele, pien mucele ki puro pa bor, mucele ki puro lamoo, cene eni me cuma, ma ka waketo cumane kany, wukwanyo pok mucele-gu, ci mucele dong mere aye ki tiri, ci dong warwako mucele-gu ka ma wapackaging, wabranding-o, ci wacoyo i kore ni, Acholi Rice, ci dong wacato acata. Bedo ni latela eo latela ma bino kany wilo kor makec wek bulu gukwong marane gubangeo, me nge wilo kor makec tuku ki gomsi pi mwaka abic.

Ento pe wuroko ma gikwalo dano. Ka ada wun wa i lutela tye, amyero apenywu, an ki bota MPs eni pe gingalo lok bota wa? Bota ara pe ki cawa, wiya pe i store. Awecci gin ma imito winyo ni shot ya aya. Kun rik awa apeny lutela ma gijenye ni, Iya ocara ki iya nga ngage? An omyero apeny, an apenyo jami ma in pe imiyo an kit ame aneno kena. Wiya owaca ni wac ki Iya ini, ka wek labol kwi onge ni lok ki lok ada. Aya, dong apenyi, lutela-ni bote konygi pe, ki lok-ki oweng konygi pe? Me acel, lutela-ni gitiyo ki kwiwu. me gwoko mongi i Kampala ki lobo ma woko. Dok tuco. An dong amito apenyi, in lacan ma inywalo litino tye kany-ni, lutinoni obidak labongo kwan mo matii matii? Pien kwan ma kitelo ki tela-ni ba, kwanne kilwongo ni quality education. Kwan moni ma dong pe kiye ni in iteli ki tela-ni, kwanne ki lwonye aye, kwan doyo. Ya wutim ki bene ya gibino ka tela ki kwan doyogi ni, Man lemgi, kuman go, an atek ateka. Oweko atye ka wango wa wegi digiri ngwec oketo komgi tol tol tol tol tol. Kimito ni wun wukwan kwan ma konye peke ma gilwonge kwan doyo, kwan doyo, wek lutinowu pe onong kare me telogi. Ento kwir ma woto wiye ni gin tingo kwiri gicito kwede i Kampala ka gwoko lutino ki ka kwano kwan me Quality Education ma tip for only them. Wek dong diki maca ka kwir dong obino i 2031. Ci gin dong waco bot lupol kwir ni, Ngat-ti eno-ni pe onongo kwan ma tye quality education, so pe kiyee. Eno-ni kwan dong yot. Wun liraba raba raba ki cik-wu. Ka ni kipenyo ni, Lutino pa nga-gi mukwano kwan dong yot? Tiro-wu. Pyer wuru pegi cene me cwalo-gi Kampala. Kun pe gicele me cwalo i gi Ulaya. Lutino pa ngagi mukwano kwali di education lutino pa lutela yabo ayabo dong wai cawa ni ka in itye ki ngec ma ineno latin pa MP mo ma kwano i school ma gulu in ci wek aculi lutino pa MPs ma wan aye oyero ki ni lutino gi pe kwano i gulu. Lutino ki pe kwano i lobo acoli. An aloko gin ma in pe ineno, ento an aneno kena ci akelo boti wek wanen wan weng, wek wayub dang. Lutino pa MP Soko weng gikwano Kampala, mukene gikwano Ulaya. Gin mene dugo aduga gang kany ka gamo kwir. i kare me yer, ento mongi ki lutinogi kigwoko Kampala ki i lobo ma woko. Gin labol kwir gin aye bolo kwir kicennini me cwalo ngat obedo i Paliamen. Ngati ka dong tye i Paliamen kilwongo ni Honourable. Honourable dong kwanyo dakone tuk kwede cito i Dubai ka yubo wi dakone pien en Honourable VIP. Wun lubol kwir kitiyo kedwu macalo poto layata, poto coroko, poto nyim, poto lapena, poto mucele, ma ka dong ikwanyo ikwanyo cam ki i poto dong en aye kwir, kwir ka dong kigabo kiboti. Poto ka kikwanyo gin mo ki iye kigwoko poto bedo i lum wek Ee, ee Wod, ee wan kitye ka tic kitwa mere macalo poto ka ka ma kibino mere kikwanyo mere cam keken ci kicito dok ci kikwoto poto i kor yo kenyo, kikwoto poto i dye lum kenyo. Wang aditi mere doki kot dok opoto, kot me pur. Ci kituko ka yomo yii ki kweri dyang, kweri trakta kingaagi dok kipuro bodi matek dok kicoko cam dok kiya kibuto i lum kenyo en aye iwoto ki i poto coro kor, poto kabir, poto bel, kali, poto lawera, cerena, poto anyogi en aye iwar. Ka ngata mito yabo wangwu. ni wek wunge pekowu lutela ni peyo kacel wai ni kinekni enio kinekni an koma gum aguma me acel me aryo kita meno dok ongayo gi o wek oneka ni pud tye akalle manok wan pud ringo duga duga waringo wa duga duga wek omera pe icing komi

Peya itiyo i kome, ye ityek lweny nyo itegi yo aryo wek kenya ka adugo atek tek ma icawa ya jawo nyoj nyo. Don oparing no ki dola. Man da adugo i kin kare lutela wangi kwa gina gipe atimone pe. Ye itimo ango ni wia mi mony? An bene amato kano mony kato akata ki tora atora. Ye ibingolo wia diwor ni inongo lugo samasol dong giloko ki ryo gine wa eh dok cako man. Cal, wi lobo-ni mito kwena. Lutela me i Acholi. Pol ki lutino gikwano Kampala, lutino gikwano Ulaya, ento wun omyero wubed macalo poto ma gin puro i yiwu ka gigwoko ki familigi. Kare ocung oromo. Operation Red Them All, Red Them, Red Them, Red Them, Red Them. Labol kwir, red dem, red jo aliko, red dem. Abino ka wacci ni yub me kwalo kwir pa Bosnia Mutim tye. Lok moni ka an acung i nyimwu kany, abedo ka tittiwu pien kawek. President manifesto ne pe ee agenda ne pe eno ni kor par wun wuwinyo radio nino ca wan wati ka canyo mere manifesto ki agenda ngo ma wati ka bino ka timo ne wun wuwinyo radio kwo an pe abi nwoyo kany kany ati ka bino ka niange ya kwii ki mito kwale ne pien nino dong nok odong nino acel keken after diki dong nongo wakuro kwii ento dong guyubbe komedi. Ujara ma Tim Mapenduzi lawo kimiyo yero miliom miya adek kimiyo yero miliom miya adek ni obino wil lupol kwiyo i nino dwe apar wiye abicel. Tim pa Ujara obituc kany i kin gang. Strategy ma guleng guwaco ni me pito dano pien lwak kabos ni dwong tutwal me pito dano kong ikel gin mo ma bedo calo kaka cam kaka ma dano bicamo iye so dano ka guneno catering group nongo catering group kiryeyogi i wang oo Ci giwaco bot lwak, Ya wuru pin ladit ladit ma pe biso bitediwu Capat, ci dong wuru bino dong nongo jami mil amila. Wuneno ce mogo mil amila ya gikelo cam, kadi ka giumo wiye ma lagogwer mo bene peke iye, ya dong cam ool. Ci wun wucito wugurre wang o ka wugurre. Ci giwilo kor ulu. Man strategy me gengo acholi. Acholi neno deyo, neno light. Jo pa Mapenduzi tye kany, wangi bedo lik lik ka wang ogwal ma tye i pii. Deyahiya, En amito awac ni, kwir pa acholi eni tek oballe dam wun jo Mapenduzi ma gingeyo wu. Muno bi tito tere ki acodi. En awaci ka itame ni gamo cene mit, cem me nono be pire pire, cem me nono be cule rac ba. In igamo cene me balo kwi pa acodi, wek kong kwi obale kany. Wek kwi obale, ibi leko ki wi yat. Ingeyo lek ki wi yat-ti poto mine bota. Etyeko yat timbe pe cak nino ma gin neko ni ai hau ot bel hapaka. Jo mujara kibicwalogi i wang bor dok te apoyo wio ka gin ocako timme waci aha lok dong en ka enen pe gubino onongo guwinyo lokka nio. Catering catering group i taun kanyi pango polle oweng. ni cells tye pyerabic wiye acel omyero kiket catering group oo weng kunu. Jo ma pe maro koo kicwali ki cai ka dong pe imaro cai dong mogo dong imaro cai pien ongo too kimiti bol kwir so ngat romo tii jami ne.

Cake rero atera door to door. Ine ka obino kany keto cinge iye nen calo gin aniang akole. Calo giniang ko kwodo kilo kilo. Joni gubibino. Kiyubo cam loko i wang o. Ikelo cente me apoka dog wang o acel acel alip miya abic abic abic abic. Koro wun wuti wun miya acel alip miya abic kit wun. Inino apar wiye abicel. Arega mo man odok me bolo wi dano. Ci dong gin omyero obed dong ka goyo story me kur me kuro. Nino apar bicel kibedo kit ubam wanga piny oru. Ka piny oru dong icwalo motoka ka yweko wu me col wu ka bolo kwir.

Ogam cente ni owil. Bino pa Bosnic oweko cente olo otye ka neno ne. Ka onongo Bosnic pe bino dong ngat ma miyo cente peke. I kwir me okato cani, i kwir me okato angec ma onongo Bosnic peke, ngat ma nongo miyo wu cente eno ki diwor peke. Ka opportunity ongolle, Gin gubimol ka me gwel kede awela, tek igamo ni tam oduku con cawa adek kilongo in dok irye i kor postic me soni so wa wan dong wakai. Gam so i kwica pien dong wagok lok wel lain wakai. Won cene ba, won cene dene con con mo ka lupong ngeyo tek acel ne ongako kama en pe mito we. dok dero. Milion me adek ma gimiyo-ni ka onongo tim pe bino laco, nongo pe kiyubo kikedo. Wugam cianino weng, wumat koo bene weng, ento dek, dek ajol-li, dek ajol-li pe wucam ata, mogo icam i nino wek dong pe ibol kwir oti. Cawa angwen nongo in mere pud itye i Singizi, nongo itye wa lam gani lek. Mono plan me acel. Plan me aryo kubicwalo kubicwalo dano pyeraryo pyeraryo pyeraryo pa polling station. Dano ki kubicwalo dano pyeraryo pyeraryo pyeraryo pa polling station kulu. Ni kucel kuca ka cako woo.

In dong otyeko con icito ibolo kwir me jaro, ya bot me ka dong goyo dano agoya pi kwir ci dong wek wakwero ojara. Mono be strategy me aryo. Wabiketo te joni i tenge cawa ni wan mito wanyo lok i weng ka maleng wek wun wungeyo. Watye ki bulu ma kiyubo gi ni guruk bongo pa bot me guti tim ki bal wek pe gibol kwir ki bot me. Aya mukene obibedo i lain kwica. Kweli, Ao ki layo dok ileta bot ni. Ao ki kany dok ileta bot ni. Kun gin jo jaro ba, wek in bene iwac ni, Ah, ka dong, ka dong itiyo dano adiya pi Elaija bot ni, ci dong wan odeg i two wa kwero jara. Kitye ka yenyo gin ma leb munu lwongo ni sympathy votes. Ojara pe loya ryeko mo, pe weko. Wan ojara weng, wan lutino literature. Wakwano literature i cutgu ma i cukul.

Ineno dano woto miyo ce amiya lagem. Jo ma miyo cing ka dano ma dong dit ma ruko cut bedo ma dok nongo miyo ce oworo. Trik me adek Trik me adek ma ojaro tye atic kwede Ojara ka oo ga ka ma dano ogure iye kuman, keto dwan bos me ke ojara dok en pe mito bino ni dano owiny dwane mapol ba, polle obed dwan bos me aye. Ojara ka oguro wuno kuman cito bot mege, keto dwan bos me ni owinyo kit a yeto ki megi dano kwede, owinyo kit a yeto ki megi dano kwede. En layet eni ee wun wubiyero.

Wun wupenyo cara, Wutim bene oyetowu pingo? Eh, lagamme en, an pe ayeto caragi. An ayeto lutela ma gutingo aduku pa acoli i wigi, aduku pa kaka. Ento in ikwanyo cam ki i aduku pa kaka, imiyo bot lutitti, imiyo bot wadini, imiyo bot lurebi. Cam mudong in inango lweti mukene idwoko kany. Acol itye ki kec. Oweko an acako tange. Ya wun rwodi daa nongo ni bedo ba ka gimiyo in iwinyo ba. Gin nongo ocito gungolo en ka kamoni ma giwaco ni yete keken. Gin ongolo kamoni ma giwaco ni yete keken. Ento lok ma nongo an acako kwede gin nongo pe ye gin owiny. Lok ma an acato kwede wacci ni ngo? Lok ma acato kwede wacci ni, Wun rwodi ma wutye ka cato ngom aculi bot lurok, wan macalo aculi iwa pe yom i komwu. Pingo wucato ngom pa aculi? Pingo wumiyo ngom pa aculi ki lurok? Ka dong aal kene dong acako dom dong. An abedo mere ka dom aye dong. I nge leb acel ka dong odoko tek mo ma dong tek ma dano te winye gilwongo ni dom. Dong dom mo dong ki leb acel dong kulu. En dom mene dong gin oket i ngwec. Dore odom. Domme bene adomo pi migi, migi waya, adomo pi migi acoli, adomo pi min acoli, adomo pi wun. Wun ma giwinyo ni pe wuye bocmegi. Kun Bosbek obedo ka daa ki lutela-ni pi wun. An pe adaa, pe ma aryemo. Myero mo ma in iwinyo ni, A lutela, wun wunywaro aryemo, ci dong acako yeto kit ye. An awaco ni, Wun wunywaro acoli pingo? In macalo Rwot kulu, omyero icung pi acoli. In macalo RDC, inywaro acoli pingo? In macalo anga, inywaro acoli pingo? Lutela-ni weng an aketogi piny, dong i wigi, dong i itgi, dong lutela oketi ngwec. Imiyo nyenye ki ober gi ba? Ee, lutela-ni. Nyenye ki ober ki jenye ka ma dum pe iye. Co an atiro dum i kabati, aneno nyenye dong doro adora, dong kubo dum mo. Ere lutela-ni? Kubo aye arogi. In ma an abedo ka daa piri-ni, ka ikwero pa lagwii, ee, munu megi. Kur dok inen ngat a daa piri ka onongo.

Lurok pede, lurok pede, ci in wayo utimo gomo iri gomo raci. Ukelo lurok o wa i kinwa kanyo utamo ci aneko. Cere ma yam kigwoko me dwa pa Acholi umiyo ki lurok ni pien wun wutye i opic. Mon to ma dong wuliyo maber wuniang ni kakagi mo pe, lakony korgi mo pe, wumayo ngomgi o. Putin tye ka daa kwede adwok ngom pa daa to-ni i cinge ki lutinne. In dong wek wutimo yiti. I nino kwir diki maca, ka in iwaye wutimo yiti, in ngati keken ka wutimo yiti, pe irye i kor tim. In iwek jo wutimo yitogi pe gurye i kor tim. Ento in ma pe wutimo yiti, Rye i kor tim, ci inen ma dong loyo kwir. Pingo, pingo, pingo jara bino ka keto twom an aye? En, en, ajwako bwole en i ngo? Kilwongo wan ma bino atiti mong, kilwongo wan ni wacit i redio ka lok. Wujaro o? Wujaro o? Pasta Royo o?

Lok aryo, Ka itamo ni abwol i twal dwoni poto jara, ojara oweyo bino ka ribbe kedwa i kampein pi nyig lok adi? Me acel, atimo alkweda. Mon ma tye ki kome i kom ojara ni ojara onywalo bwot-ro pe onywalo mon pyeraryo wiye acel.

An omyero acit ka kwanyo odilo ki i tyene wek acim ma ot golo acul onong dongo lobo kuman mo. An ma omyero akumwu, amyero awecwu lok ada, jo moni ma tye ka tic gujarra. me gamo ngom pa Acholi oweng jone gucit momot i kom Acholi. NRM oye! Ka in la NRM itye kany, cik iri bota. Wun eri weng sure wulu NRM. Ka in are, la en are ma tye ka wiya. Mutoka ma an adwoyo iye-ni, gamente me omiya, President Museveni. Ento ka an atero ni mutoka dok pire tek loyo pi acoli, pe abigwoko gang. Mutoka pe twero bedo kit me aculi kadi dong adwoyo mutoka maber calo ngo. Omyero ange ni at one point an abi a tuku gang i kin dano kany. So mutoka pe opil wiya ni o president omiya mutoka, ee president ni kono president omiya escort, president omiya mutoka, aa president omiya cente dong I should denounce kakana aculi, never. Aye Acholi, ka atyeko bedo ki bot Museveni ki kwica, adoko ki yika i Acholi. Aciko citi ki tyero kidoko ki yika i Acholi. So, pe atwero cato kakana. I am the only Acholi ma ruko yelo ento waco ni gini rac latit lobo, gini rac latit mony, gini rac. En kena. Lok ma an aloko i rali ni kor wek wawek la NRM odok calo tim wawiny. Lok ma Paul Smith loko i rali la NRM otwero loko ne. Dano weng cung acunga ja kodi ki kwanyo ticao, kodi ki mayo mutoka nao, kodi ki mayo cene nao. I nino ca ma peya acako campaign onongo an agamo million pyerangwen dwe ki dwe. Yam latit lobo owaco ni, Kwir ni kiyako ayaka ki kit gup cawa in omyero igam milion pyerangwen dwe ki dwe. Agamo kiryo keken, me adikke kiloro yo cente nio, pien kiwinyo ni an atye ka bino ka cungo. Ka onongo amaro cente, mony ma tye i driver na tye malo ca onong cawa openye. Driver ma malo ca, awaco botwa ni ka watiyo pi Acholi ci pe wapar cente ma kiloro-ni. Kiloro cente wako pien kitye ka protect lucara. Kiloro cente wako. An kome atye dwe abic ma centena pe gimiyo milion pyerangwen tyen abic cente me tit. An kome lureme aye cuko ira cente me campaign. Awaco ni abidoko pi acoli wang ma kiyika ka ngat a mito neka aneka. Pe tye latela mo i acoli ma ye ni cennene kingun ni en etye alok pi acoli. Ringo doko i opic waco ni, Aa, ka dong kibikwanyo cennena ya pi lok pi lwak.

Daa apiko ki moo i mutoka pa gament pien cennena kiloro wiye. Kiweyo ni cennena kibimiyo wa i dwe me apar. Ka kicako miyo cennena, en onongo dong gutayo ni nongo dong kwir dong otum, onongo dong irera, onongo dong apoto. Ka ipenyo wii pingo cente pa udi aryemo kiloro wiye, pien an aloko lok kom acoli, ento in ladela ma pe iloko lok kom acoli, pe giloro cenneni. Wabineno ka ma kibiyiko iye. Ka guto, en an acel aye lakoko. Ai, acodi dong oluu ki ciko wao. Ai, ento en an, kare man akoko, akoko to pa jo matega. Dano ma cung pi kaka onongo myero wun en aye wucuk cente me kampein na, nongo onyuto mar bene i koma. An atye ka loko lok koma, codi oweko gikwera o, oweko giloro cente na o. Onongo wora i lucok cente, dano mugure i niko weng ki lwak me i Acoli ko weng, ki Acoli ma tye i Ulaya, Acoli ma tye i Africa ki Ulaya. Ka in iwaco ni, 'An gira an lacan, abicwale alip abic keken i akaont ma Bosnic, an gira an lacan, abicwale alip apar keken i akaont ma Bosnic, acwali ma woko ki ma gang ka wun weng ocuko cente. Atimo kampein mo ma pe larre.

Aya, kicito ki loro lwok paliament mo, acako forum ma gilwongo ni Acel Agenda. Aryo adek gibino giloro Acel Agenda, acako acako forum mo ma gilwongo ni ngo? Lwongo ni Wood. Lwali ut wan dwoni. Amito ni lok kom Acholi ki gak ka loko ne wek da med onge ni wan be onge kom wa. Ki bino ki loro lwali ut dong. Acako ki romo ki lwal ucano cemo. Lee ka gu toto toto gu bino gu loro. Abi cako mo ki lwali yoga pa kala. Atyeko kobo akoba ki loro. Ma dong gu loro en rowa aye la pe. Wun dong okora. I ryema adonyo adonyo South Sudan kun ngwec i koyo pe ngwec wek ngwec man woto i okana i kome cok-ki. Meno ni iringo ma dong ipiko ni gimoni icok gudo dudi paka Sudan, ki Sudan giryema paka wa i Kenya, Ethiopia, Zanzibar, kwene kwene wa Mombasa.

Kiryek joni gitara o, pien joni tye i caa akolba. Wutim wungiyo gin maber jo ma gitye ka cweyo cwor i kom Acholi. Tek ka wumito ni Acholi obed maber, joni gitara oreto. Joni gitara kadi okwal kwir ni ikato praimari, i general election wang wareto. Oret joni gitara woko ci Acholi biywe. Etuni ki tara ti loya pu kwat dyang. Dano number aryo mumyuto wuret doko wugo cim bot jo amuru pi lak nobs. Tek wamito ni Acholi oywe bur oa ki i tyen Acholi, wuret Akolla Antonio. Wureto. Wutim lingo area ma pal tye iye.

Orek dano ma gilwongo Ujara Martin Mapenduzi nyer pe Martin Ujara nyer akek. Ki kit gum a i cukul nongo alworo Ujara Layata. Tyel lokke tye. Wun mon ma kitye ka poko gum ibino Ujara ka ni kiketo wa kany Ujara ee dong mwol loyo ki i kin dano weng ka ineno anena.

Ka in imito ni an ati pi NRM, amobilizing pi NRM wek NRM okat kwi, ci kony an akonya. Nge ni an ka abiloko piri wek aculo cwak gamente ni, nongo myero in iye yelo ma an aruko ni omyero protecting ngom paconi. Yelo ma an aruko-ni omyero oprotect-te i twero pa Acholi. Yelo ma an aruko-ni omyero okel doo lobo ki Acholi ci wa etiyu. Ladit oyeo. Kombeddi cawa-ni Ojara tye ka waco ni, Ojara tye ka claiming ni wode ladit lobo ki omin ladit lobo. mito ni en aye giye en ebed MP. Ento wode ladit lobo gin omito ladit lobo pe gigweto kwii kany ba. In lagwet kwii winy noka. Ojara omito owor lugwet kwii pe okwal kwii wa. President Museveni won Bosnia. President Museveni won.

Ajoli, ajoli pe bolo kwir pi tek, ajoli pe bolo kwir pi kongo. Kulu, kulu wek wac kom, pe ilok ngom pa ajoli ki bajac, pe ulok ngom pa ajoli ki mon ma kwar. Yam, yam, yam, yam, yam, oriyo, oriyo, titaro kwe, ineno gin mo ma kong kwar, ingak kede bino kany, ka dong Gibongo guringo i rigi, meno bene gin lakwo, ineno bene lakwo. Lutino acel gungo pa Uria. Dako ma lakwo nen anena, ma be ma be pia be olonyo wa bone dong lakwo nen ni o. Ka pe imito gikwali,

Woto ki lonyo pore wek okwali, wek okwali, pien tye o ca ma dong in bilingo, pe biloko doko agwoba. Pe wulok ngom pa Acoli ki mon makwar. Cente man ma wan obino miyo itwu ca me, me lok me kwir-ni, En aye pecette ma konyo kanaculi nega ni kimiyo moko i bolo kwir, kimiyo gomsi i bolo kwir, ya kimiyo muranga kong kimiyo. Eno ni kitye ka yetowa ni wun lucan ma wamoko keken wek iloko tabbi Lubanga omidiwa gom.